Sen kim? Nireden? Kära Babaýew Baýram Allan. Şo mardak oglan senmi? Men men. Zala gatnaýaňmy? Öýde etýän. Arasynda. Sen sport zala gatna başla, men saňa gowy maslahat berjek. Buka diýen sport egin-eşik tikýän bir dükan bar. Çotky, kaçestwennä. Barýaň, alýaň, sportmne zanimats edýäň. Barýan alýan. Näçenji ýyldan bäri rep bilen meşgurlanýaň? Iki müň dokuz. Senem kino mekdepmi? Men edil bara köne mekdebi diňläp Aman DJ diýip eşitýäň. Şony diňläp höweslenip bilna şunça ýokmy diýip aýdym çykardyk. Rewä başladyk. Sen özüň köne mekdep ştat edeň. Köne-de däl, täze-de däl, prosta repr. Rep okamakdan başga ýenem nämeleri başaryp bileňok? Iki geplemäni başaryp bilemok. Boldy. Başga iş bilen meşgullanyp gördüňmi? Mysal üçin näme? No stroýka, taksować. Taksować däl stroýka edip gördük. Haýsyny gowy ýerine ýetirýäň? Söwda etmäni. Onda näme repi dowam edýäň? Rep hobby da. içiňde aýlanýar ýüregiňde. Içiňdäki zatlaryňy daşyna çykarýaň. Adamlar bar. Her hili adamlar. Şolary rep bilen aýdyp berýäň. Nägiliklerini. Türkmen repde kim walýet? Seret türkmen repde bara Valet, Karol her kimiň öz stili bar bilýäň. Onsoň Men öz halaýan nemelem bar indi. Kim diňleýäň o aýdaý özüň saýk sen kän berýäň şo soragy bilýäň. Ýöne aňyrda Ýatan güýç güýç reperler bar öz stilinde bilýän Narzes diýdi Lableyz diýdi Repa diýdi Erobi Uly Kazy Taka Naýs soň Mauzer şolar hiç kim agzanok. Nirde ýatypdyr olar? Hum? Nirde ýatypdyr? Ýatanok. Bizde bara näletti. Repde maşgala bolýaň-a. Ol eýýäm ikinji ýerde-de däl, üç, dördünji ýerde durýar. Ýöne ýaş wagty olar öz Karoç güýç olar öz işini etdiler. Karoç hemme tarapdan öz stilinde hemme tarapdan gowy. Ýöne ýaňky ýaly maşgala bolýar-da, Rew soňa goýýarlar. Iş bitir näme, oýun oýnap ýörme. Peýdasyny görüp ýör-ä. Olar bar-a, başdan ne, neýläp düşündireýin, iş bitir, o Süleý Toýly bilen gidende, sebä oň kakasy baý diýýärdi, bilýäňmi? Kimiň kakasy? Iş bitiriň. Kakasy baýda. Ýok, mysal üçin, kökden olar sungaty, indi meň hobbi bolýan-a, şon ýaly aýdyp gelýär, olar pul üçin däl. Olaň aňyrsynda ýatan nemesi bar. Şu aýdym aýtmana öz mümkinçiligi bar, rep aýtmana. Wot tak. Ýaňky aýdyp geçenleriňde olarda arkasynda hiç zat ýok. Bilemok, semýaýyň problemalary bar. Şeýdip öndürip gitýär. Ömrüňde iň gowy ýazan setiriň? Ýokmy aýal zat? Toý şu wagta çenli ýazan setirleriň hiç haýsynam halaňokmy? Ýok. Näme üçin onda repe dowam edýäň? Hoby, kesel bu. Bolsa bolmasa dowam. Muny men dowamam etjekkä welin aýt aýt diýýäler menem şomkam öýdüp aýtýan. Kim ony aýdýa? Aý oglanlar diňleýänler. Puşman edýän zadyň barmy? Bak. Kän adamlara ynanýan. Ynanjaň häsiýetim bar, gaty erbet. Şoňa puşman etýän ynanýandygyma. Sen şu allap duranyňy bilsemem ynanybilýän-dä. Ha, Özger kimki? Meňki. Toşna? Dop-daşna. Soň urşup ýöremen ýenem internetde, tiktokda. Ol bara ştaýdo bir hatda ştaýdomy nirde okap gör repli dilem öz görem okadyňmy? Hawa. Näme diýip ýazyk? Progres. Ýok. Nirde bu taýdama? Üstünde ilbelet. Ha. Ilbelet. Näme baglanyşyk bar? Räpli dilem, özgerem, kimiň gurnanyna il belet. Ses ýazgylary nirde edýäň? Ilk-ä öýde etýän, eger gowja zat çyksa professionalnyý studiýalarda gözläp ýörün. Konkretno zat boljagyny bilsem daşary ýurt hemme ýurt diňlände kaçat etjek zatlaryny bilsem goja studiýa gözleýän. Daşary ýurtda gözleýäň? Ýok. Bärde gözleýän. Şolar diňlänede gowy kän zat diýer ýaly. Hä. Swedeniýa, aranžirowka, ol bul. Men saňa bir sany ýene maslahat bereýin. Ber. Ştob indiki gezek gözlemez ýaly. Kuba diýen pro studiýa bar. Bile. Aýdym saz. Moşny. Geler nesip bolsa. Professionalny ses gerek bolsa şu ýere gelmeli. Bale ale. Hökman. Sen aýtmasaňam geljek ýöne. O özgermeýän adamlary hem bärik ugrat, özgerip başlaýar. Olam maňa maslahat, gowy maslahat. Maladec. Il belet diýip aýdym çykarypsyň. Kime ýazdyň ony? Dismal ýa dis däl? Dis däl birinjiden-ä. Olam dis däl-dä. Prosto gara ol asly meň özümde ýogam-da welin oglanlar bar eden zadyň gömmesinler aýt halk bilsin diýip onuň Şol oglanyň zat diýenini ýerde goýmaýyn diýip çykardym. Hiç kime kakadyp aýdaňok. Ýok, prosta diýýän zatlaryma il belet diýip çykardym. A yska näme üçin dis ýazaňok? Näme üçin ýazaýyn-a? Özüne aýdaryn-a näme gerek bolsa. Özgerde özgerýän barmy? Göräý, men aýdyp oturjekkä. Hany gör. Özgeriň prosmotrlarynyň özgermeýänini diňe gördüm. Zato özgerýänler bar içinde. Mysal üçin kim? Top üç özgerýän. Beş adam görsün ýetik bize. Biz gara neme wid üçin edemzok. Biz şo ýaşlary galdyrmak üçin etýäs. Top üç özgerdi özgerýän reper. Eý men ony aýdyp bilmeýär kemmesem güýçli ony ynanaý hemmesem ökde. Blitz soraklar Men sorak beren sen maksimalny tiz jogap bermeli. Bolýa. Özgermeýä repli dil. Ikisem. Sebäbi öz gurnan zadym ol.

Onam ýöne alyp özüm etdim diýerler. Aýtmana dogruka. Garaz, özgerde bar-a, her sanda on bir sany gatnaşyjy bolýar-da, bilýäň? Hawa diý. Nawerno. On bir sany gatnaşyjy bolýar, şonuň içinden faworit bolýar biri, has güýçli çykýar, bilýäň? Onuň birinji sanynyň has bir güýçli çykan faworidi bar, onuň ikinji sanynda-da bolýar, o täzekä, ýöne iki-üç sany, может. Şol ikisini çagyryp täzeden gepleşik etjek has rep içine rep nemeler goşup nesip bolsa. Battle bolýamy arasynda. Aýna şo battle şo ikisiniň rep okyp näme bir hip hopda näme edibilýä näme fristaýl edibilýä näme edibilýä söz baýlyklaryny polnyý şuba üstünde işläp ýörüs şolar ýaly gepleşik etjek. Mende telegram kanal bar. Ekskluziwny kontent o ýere ýükleýän. Şu ýerde näme paýlaşyp bilýäs? Hiç ýerde bolmadyk, çykmadyk. Şu gepleşigi paýlaşsak näme bolar? Gepleşigiň ýarymy sagat, bir sagatdyr ol. Bölek bölek edip goýber gat. Her hersiň näme sen. Sen soň hiç ýere ýüklemäňmi? Şu ýutube goýaryn esasy. Ýok şu ýutubda hem ýüklemejek bir zatlar. Ekskluziwnyý murt aýdymlaryň bardyr, suratlaryň bardyr. Men o zatlara kowlaşam maňa ýaňky ýaly oglanlar aýt aýt diýýär aýtýan boldy galan zat şu ýaşlar galsyn näçe oglan ýatyr güýçli talantly o o şony gowy ýatladyň täzelerden kimi görýäň diýýän şo üç sanak bir Belli bir zat aýtýarlar, o känä oglanlar-a, olary oturtýan oglanlar bar. Olary görenok, bir bellije bir kruglary bar, boldy. Şo krugdan başga adam salmaly-da. Nirde baryn ýaly? Özgermeýän adamlara bir zatlar diýjek bolsaň, aýdyp bileň. Üstünlik Alla ýollaryny açyk etsin.